Helo, a croeso i chi gyd i bennod newydd y podlediad Byw Llyfrau. Da nawdd cynllun Estyn Allan Llyfrgelloedd Cymru. A chroeso mawr i'n gwestai arbennig heddiw, sef yr awdures Heiddwen Tomos.
Wel, croeso Heidwen, ac i ddechrau, dwedwch bach mwy wrthon ni am eich cefndir ac amdanoch chi'ch hunan. Ie, bore da. Um, ie, Heidwen ydw i, a um, wi wedi cyhoeddi llyfrau, llyfrau i oedolion yn benna, a gyda un nofel i ddisgyblion uwchradd. Um, wrth yng ngwaith bob dydd, wy'n athrawes sgol uwchradd ym Mro Teifi, a wy'n dysgu drama ac yn bennaeth y celfyddydau, Um, wy wedi bod yn dysgu dros 20 mlynedd a mae'n neis gymryd yn ôl i'r ysgol ar ôl y cyfnod clo. Mae gyda fi dri o blant a mae'r gŵr yn ffarmo ar y fferm yn Pencarreg. Gwych. Wel, y mae sôn am lyfrau i ni. Beth i chi'n ei ddarllen ar hyn o bryd? A heblaw am eich llyfrau chi'ch hunan wrth gwrs, beth fydde'r un llyfr fyddech chi'n annog rhywun i fenthyg o'r llyfrgell? A Oes 'na un llyfr arbennig neu hyd yn o'd lyfrgell penodol sy wedi dylanwadu arnoch chi, a pham? Um, ar hyn o bryd, wy'n darllen um, llyfrau Dolores Cannon, sa'n siŵr os ydych chi wedi clywed amdani, uh, Americanes i fi, a beth oedd hi'n gwneud oedd um, hypnotiso pobl er mwyn mynd nôl i siarad â'i his ymwybod nhw neu hiwch ymwybod nhw. a mae cyfres o lyfrau da hi, a mae yna fideos hefyd ar YouTube. So, yn ystod y cyfnod clo, fe deimles i fel sawl un siŵr o fod yn eitha eisiau, um, ac er mwyn trial rhoi rhyw fath o drefen ar y meddyliau ni'n hunan, a gweld rhyw fath o sens mwy yn beth oedd yn mynd ymlaen yn y byd, fe dres i at um, ei llyfrau hi. So mae hi'n un o'r bobl byddwn ni'n annog i bobl i ddarllen. Mae'n eitha metaphysical, mae'n um, agor lliged i ryw fannau byddech chi byth wedi dychmygu fel rhywun sydd wedi cael ei magu yn eitha agored, um, ond dim cweit bydden ni ddim wedi meddwl bod, bod y byd fel ag y mae e, dyna fe. So na, mae hi'n agor yn llyged i, so ar hyn o bryd wi ar ei, siwr o fod ei pedwerydd llyfr hi, mewn casgliad o siwr o fod falle deg i, i bymtheg o lyfrau. Um, o di, mae hi'n ffydol anwadol, so na, wi'n dwi darllen bach o bopeth, Um, ond to, ie, yeah, byddwn ni'n awgrymu bod pobl yn mynd i ddarllen i gwaith hi, os ydych chi'n moyn um, agorau llygad. Dolores beth oedd hi? Dolores? Cannon. Cannon. Cannon.
Ie, yeah, dwy en yn y canol, ond mae'n uh, mae lle enwog yn y meisydd na, ynddo fe, ond um, Ie, yeah, mae'n rhyfeddu fi, mae'n rhyfeddu fi'n llwyr, a mae lot o'n fe fi'n meddwl, oce, okay, mae fe'n ei sens ti fi. Falle bod e ddim yn ei sens i bawb, ond um, na'r holl bwynt i ni fod, mae'n siŵr o fod yw i, i drial wneud sens yn y fe. Mynd yn ôl ŵan i sôn chydig bach am y broses greadigol o sgrifennu llyfrau, Lleu. Be di'r co cynta sydd gynnach chi am sgrifennu stori? Uh, fi'n credu mae'r ysbrydoliaeth fwyaf, ni'n ni'n dod o deulu bach um, gwledig a Mae'r hen arfer o weud straeon wrth ein gilydd a dynwared trwy gymydog a chwilo cymeriadau bro um, yn rhan mwy na thebyg o'n anian ni. Um, oedd fi hen, hen dad cu ar ochr mam, oedd e'n dipyn o strab, dipyn o gymeriad bro, so mae'n bosib bod yr elfen na yn y gwad. Yym, straeon cynta, mae'n bosib, oedd falle dan ddylanwad fy athrawes Gymraeg i yn Llambed, Dale o James. Um, peth gorau falle am unrhyw athrawes yw'r gallu i annog rhywun i, i gredu ni hunain. Um, a fi gweithio mai dyna beth i fi wneud fel athrawes o ddydd i dydd, pwy awyr. Um, ond bendant, oedd e hi ffordd fach fydde'n gwerthfawrogi'r pethau doniol o'n i'n sgrifennu, neu'r pethau dwysau byddwn ni'n sgrifennu ac yn, yn annog ni i fel dosbarth ei fynd ati gystadlu. So, hwnna, mwy na thebyg, yw'r grounding gorau ges i. So falle mae fyna ddechreuais i. Diolch yn fawr iawn, mae hynna'n neud synwyr yn dydy bod yr elfen yna bod cael athrawes dda i annog rwy'n mor bwysig felly. Ond da chi um, ebyn hyn wedi sgwennu dipyn o lyfrau a hefyd wedi sgwennu dramau. A da chi'n gweld y switch o sgrifennu dramau, ysgrifennu nofelau oedolion ac i bobl ifanc? ac ysgrifennu straeon byr yn rhwydd, neu ydy'r broses yma'n hollol wahanol ar gyfer y gwahanol gyfryngau? Mae'n siŵr o fod yn, yy, mae 'na elfennau ohono fe sy'n gorgyffwrdd. Gan amla, mae stori falle'n dechrau off ar ffurf monolog ar gyfer rhyw blentyn sy'n moyn cystadlu yn yr Urdd. Weithiau mae'n tyfu i fod yn ddrama, weithiau mae'n aros yn, ar y cofbyn am cwpl o flynyddau a mae'n dod mas fel rhyw gwt o nofel. So mae popeth yn plethu i'w gilydd fi'n credu. Yym, o ran sgrifennu nofel i blant, falle bydde'r, bydde'r her falle yn llai o ran swmp y geiriau, falle bod i'n ugen mil yn ytrach na hanner can, can mil o eiriau. Um, o ran amser, chymod, a'r broses o fynd ati i greu plot, ond wedi gweud hynny, os y stori falle sydd yn hawdd i unieithu â hi, wel mae plant neu bobl yn gallu mynd o dan grôn y cymeriadau. Um, O ran sgrifennu drama, um, fe wnaethus i'r Feda Ddrama 2017 fi'n credu yn Ynys Môn. Oedd y broses honno'n hollol wahanol. Uh, fel rhywun sy'n sgrifennu gyda Gomer a Lolfa, um, un beth sy'n eitha neis gyda pobl, pobl llyfrau yw maen nhw'n bobl neis iawn. Um, a weithiau, chymod, maen nhw'n cynghori chi falle i adio fan hyn, i dynnu mewn fan co, a yn gyffredinol mae'r feedback yn bositif iawn, ond um, y profiad ges i oedd gyda'r ddrama oedd bod i ail ddrafto ac ail ddrafto ac ail ddrafto. Um, ac wrth gwrs, wrth bod chi'n ail ddrafto ambell waith, chi'n mynd y goll ac yn meddwl beth iawn i'n sgrifennu fan hyn. Ond um, Ie, yeah, mae'r broses yn wahanol, a wrth gwrs mae mewnbwn y cyfarwyddwr, actorion, y gole a sain i gyd yn hollol wahanol brofiad i, chymod, i sgrifennu nofel yn dyfa. So maen nhw gyd yn wers, a fel un sy'n dysgu o ddydd i ddydd, chymod, mae weithiau mae rhaid chi fod yn ddisgybl yn rhywbeth. Wel, wnaethoch chi gyhoeddi'ch dwy nofel diweddara o fewn, wel, chydig fisodd iddi gili a hynny yn ystod y cyfnod clo mawr cynta, wel, mae hwnna'n gam camp anhygoel o gofio bod y ddwy nofel hollol wahanol iddi gilydd. Um, newn ni ddechrau falle trwy sôn am heblaw mam, wel, llyfr yn bennaf ar gyfer pobl ifanc yw i, a mae rhai felly wedi disgrifio fel y Doc Diaries Cymraeg, dwi'n mwyn gwybod sy'n hwnnw'n yn ddisgrifiad addas neu byd o honni. Beth ych chi'n meddwl, disgrifiwch, gwedwch bach mwy am heblaw mam beth sy'n digwydd ynddo fe, a pam mynd ati i sgrifennu llyfr fel yna i'r arddegau? Ie, yeah, gen i mae'r prif sbardun oedd bod gyda fi blant. Um, a tueddiad yw gyda lot o lyfrau Cymraeg yw falle bod nhw ddim yn apelio neu chymod, bod na um, bod nhw wedi dyddio tyma bach. Felly, um, fe nes i fynd ati sgrifennu hon yn benodol ar gyfer um, oedran pontio, so bod i fel blwyddyn 6, 7, 8, 9. Um, mae nofel e, am hanes merch sydd, falle, uh, sydd cwmpo mewn cariad am y tro cyntaf. Mae yna rhyw ddiniweidrwydd yn perthyn iddi. Um, mae yna stori gefndirol o'r fam wrth gwrs sydd yn diodde, ond mae hi, mae'n bositif ar y diwedd achos mae yna elfen o'r fam yn barod i frwydro yndyfe a falle bod hwnnw'n rhywbeth mae'r plant yn gallu uniaethu e- â hynny. Ie, mae'n mae bleser bod hi'n cael ei defnyddio mewn ysgolion. Fi'n credu mae swyn y ferch ym mlwyddyn wyth um, a mae hi yn gweud ar hyn o bryd ni'n darllen llyfr tu mam. so, chymod, mae'n eitha neis bod hi'n cael gweld gole dydd, achos um, pan ddath uh, dath i mas ym mis mawrth llynedd, Uh, dim yr amser gore i unrhyw beth. Um, Sa'n gedi bod neb wedi prynu na edrych am lyfr. Ond na, um, a gyrraedd y lyfr wedyn wrth ysgodion, mae honno'n gasgliad o straeon byrion. Rhai ohonyn nhw'n dafodieithol, rhai ohonyn nhw'n fyr, rhai ohonyn nhw'n fonologaidd. To, mae rhai o rhini wedi bodoli ar y cofbyn ar sawl blwyddyn, ac felly mater o roi chymod, dwstad fach sionc a trim yn hyn a off yn hw. So ie, yeah, digwydd bod fi'n credu bod y ddwy wedi dod mas o fewn rhywbeth efnos i gili, Bad timing, flat shot y swede etherion yn hei ho, fel la chi.
Ie, fel da chi wedi crybwyll yn eisioes am yr gyfrol o'r cysgodion y lleu. Ar yr olwg gynta, mae i weld yn hollol wahanol wrth gwrs i heb law mam y lleu. Um, mae, fel da chi wedi sôn, mae rei o'r straeon yn gellu bod yn reit dywyll yn ei hi lleu. Ond beth sy'n dod yn amlwg hefyd ydy, mae'r hiwmor dal yna. Mae'r hiwmor yn dod drosodd mm. hefyd felly, a wrth gwrs mae'r tensiwn a'r gwahanol emosiynau, y rhan annatod a'r straeon felly. A be arall sydd yn dod allan, dwi'n meddwl, yn o'r cysgodion ydy y cymeriadau sy'n ganolog. Ie. Yeah.
Yn amlwg cymeriadau a pherthynas cymeriadau a'i gilydd ydy beth sydd yn ei ysgogi. Sut ydych chi'n mynd ati i ddatblygu cymeriadau? Y cymeriadau falle yw prif ffocws um, y straeon i gyd i fi, pe bai e'n nofel neu yn ddrama. Um, os rydw i'n gallu clywed llais y cymeriad, yna mae'r stori bron yn sgrifennu hunan. Mae'r straeon yn bobl, bobl y cyrion, bobl bydde falle chi ddim yn talu lot o sylw iddyn nhw, um, hairdresser, tad sydd wedi gallon bola ar y mab sydd ddim yn, yn rygbi, player mm. o werth. Chymod, lot o bethau man fel la sydd yn chymod, dod ar draws pobl a wy'n un o'r bobl yma sy'n licio clis, clisfeinio a, a sgwrs pobl a gwrando ar rhythm i siarad nhw. Ie, yeah, mae hiwmor yn eitha allweddol. Mae'n mae mynd o un eitha i'r llall fi'n credu. Mae'n naill ai'n ddi fi neu maen nhw'n ddoniol. Um, ond ie, yeah, fel ach, fel ach fi'n sgrifennu trwy trwch fi'n credu, ond ie, um, yeah, mae wedi pindo ar, ar y tywydd fi'n credu. Pan mae'n dywydd braf, falle mae'r ysgrifen yn, yn eitha ysgafn, a pan mae'n uh, bwrw glaw, yn sobor iawn, yna mae'r stori falle yn, yn twyllu. Gai ofyn i chi, um, beth yw'ch hoff stori chi a rheswm pam hynny? Um, cwestiwn da.
Ie, yeah, sa'n gwybod. Um, Fi'n credu stori ges i fwya o wefr falle o'i sgrifennu fi mewn ffordd fach od o'dd yym dwy yym y llwynog sydd yn dywyll dywyll a hefyd yr un ola sef stori am rhyw fath o iddewon fel rhyw fath o farwolaeth eitha trist. Mae honno wedi bodoli ar ryw ffurf ar gyfer rhyw gystadlaethau YFC a rhyw bethau fel 'ny ch'mod. A ges gam bryd ynny wedyn ch'mo'. Yym ond ie withe ma' rhyw syniad yn dod a wedyn ma' fe'n plethu mewn yn go neis fel y syniad 'ma o'r llwynog a y gerdd am y llwynog wrth gwrs yn sefyll a ie ma' amser chi'n dysgu Cymra'g i ddisgyblion am flynydde ma' rhywbeth ambell waith yn cadw yn y cof ac am ryw reswm mae e wedi dod mas bo' ni yym ie a ddwy fach 'na falle ma' nhw'n dywyll ond wedyn fi'n credu bod 'na rywbeth ynddyn nhw sydd yn yym sy'n gweud rhywbeth am gymdeithas. efo ll- efo'r llwynog ma'r llwymo- llwynog wedi aros yn 'yn meddwl i felly... Hmm. ...ac y cyferbynnu yna rhwng llwynog ac yr yym s- y person y serial killer felly. Ie ie ie. Dwi'n meddwl bod o'n... Ie.
...wych a bod o'n glyfar mae o'n yndi? Ydi a ma' rywbeth y wicked boy 'na fi'n credu sydd yn sydd yn likeable am ryw reswm ffiedd. ma' rhywbeth bach mor smug amdano fe, fi fi bron ambell waith yn gweld bits ono fe mewn pobl eraill, a chi'n meddwl fel, hmm. ie, er bod nhw'n gwneud pethau afiach, mae yna rhywbeth ynddyn nhw sy'n perswado bobl i feddwl bod nhw'n iawn. Falle mae hwnna sydd, falle wedi dod trwyddo yn y stori fach na. Wel, Mae cloriau y llyfrau yn drawiadol iawn, am nhw'n gweud yn aml, tmod, don't judge a book by the cover, ond yn sicr mae cael clawr dyniadol yn, yn helpu i ddenu sylw. A mae'r cloriau fel sy'n nhw'n yn dilyn yr un, wel, yr un steil, ond i hwnna'n rhywbeth bwriadol um, o'r fel mae'r llyfrau wedi cael eu cynhyrchu, a faint o ddylanwad sydd â chi wrth ddewis y, cl y cloriau neu ddiwyg y llyfr? Mae'r o, o gofio, mae'r clawrs yn aml sydd yn um, denu llyged. Ie, yeah, mae'r cloriau, ydy, um, beth yn lwcus, mae bob tro fi'n dod i gyfrestru dosbarth, fi'n rhoi iddyn nhw, reit, bych chi'n meddwl clawr na, bych chi'n meddwl clawr un, A mae dosbarth cyfrestru fel arfer yn onest iawn. Um, achos fi'n credu oedd plawr uh, heb law mam ar y dechrau yn binc. Wel, oedd sens yn gweud bydde hmm. boes ddim yn moyn prynu llyfr ac lawr pinc. So, pethau bach, chymod, neu oedd yna lun o ferch, bydde fe'n yn rhy amlwg falle beth oedd mlaen y stori a bydde fe on yn targedu wel jyst y merched yn dyfe? So ie, yeah, cyngor bach fel ni, a wedyn o ran um, um, y ddwy nofel, a mae o'r cysgodion i'r raddau, mae'r ffont yr un peth, mae'r delweddau yn eitha trawiadol, um, eitha tywyll to fi'n credu, ond ie, yeah, na fi'n eitha, eitha lico dewis y clawr, mae chmod, ma Lolfa a'r Gomer cyn ni yn eitha um, da ac yn, chmod, yn rhoi sawl opsiwn i chi o ran beth, beth ych chi'n gweld, chmod, beth yw'r, fel bod yn cyfleu rhywbeth yn atrach na'i weid, ynddo fe? Ond ie, fi'n credu mae'r pwynt am fel y, y, y glas sydd yn heblaw mam, mae'n wahanol i'r pink. Mae e'n bwysig os mae eisiau llyfrau fod yn addas ar gyfer pawb yn wedi llyfr ar arddegau, ynddo fe? Mae'n hawdd, mm. wel, dim gael yn ieithi, ond gwahaniaethu gormod, ynddo? Ydy.
Yeah. Ydy, a tueddiad yw o bosib ni er mwyn targedu bechgyn sydd yn tangyflawni neu sydd ddim o diddordeb mewn darllen, chi'n dewis nofel ddosbarth sydd â bachgen yn, yn ganolog iddi. Mae hon wrth gwrs, mae yna fachgen a merch yn rhan ohoni, ond um, ie, yeah, ferch sy'n arwain y stori, ond mi'n credu ar hyn o bryd mae'n cael um, chymod, rhyw positive feedback, fel maen nhw'n dweud, mae, mm. mae dosbarth swyn yn eitha chymod, positif amdano fe, so ie, yeah, stori yw i am gariad yn dyfe ac ar ddiwedd y dydd fi'n gobeithio bod pob plentyn yn gallu uniaethu â hynny. Um, gan obeithio ein bod yn llwyddo i godi blys ar ein gwrandawyr i ddarllen llyfrau Cymraeg. A byddech chi yn dweud fod presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol a phresenoldeb digidol yn hanfodol i awdur llwyddiannus fedru hyrwyddo ei waith yn 2021? Be dwi 'di glwad ydi am rei awduron yn creu playlist i gyd-fynd â'i llyfra'. Be fyddai y playlist eich llyfra' chi? O crikey!
Yym odi yn bendant, fe o'n i'n meddwl bod yym pobol yn nath un o'r golygwyr o'dd gynta' 'da fi pan ddechreuais i gyda Gomer weud yym bo' nw'n prynu yr awdur yn ytrach na'r llyfyr, a ma' hynna'n wir. Yym bob tro wi'n gw- ch'mod cyhoeddi llyfyr de yndyfe fi'n lwcus ofnadw, yy ma' pobol o'r ardal yn gefnogol iawn ag yn yn y gorffennol, ni 'di bod yn Neuadd Gorsgoch, um, a mae chymod, llondi o bobl lleol yn dod i gefnogi. Uh, fi'n credu mae'n dod i gefnogi fi, maen nhw'n ytrach nag i brynu'r llyfr, ond chymod, dyn ni'n meddwl bod yna bresenoldeb da chi o ran y cyfryngau neu o ran y gyffredinol yn, yn helpu werthu llyfr. Ie, yeah, o ran playlist, sa'n gwybod. um, yeah, mae hwnna'n gwestiwn mawr o e. gweud gwirthoch chi, sa'n gwybod, achos um, ar hyn o bryd fi ddim yn gwrando ar lot yn byd um, cerddorol heb blaw, bys ni nawr mlaen yn car, gweud, o, David Graham, bach o David Graham mlaen yn car ydyn ni, fi'n treol ysgoi'r newyddion, achos fi'n clywed e mor negyddol, a mae'n ala fi'n dost. Um, yeah, rhyw bach o David Gray, falle, um, fi mewn hefyd i Solfreisio Music, sydd â rhyw um, frequency gwahanol sydd yn fod yn llesol iawn i chi. So mae hwnnw'n beth mawr. Um, a hefyd mae o, cerddoriaeth theta, mae gweithio ar eich brainwaves chi, ar eich um, patrwm eich meddwl chi, a mae fe'n yn, yn bersonol pan wy'n peinto um, lluniau ar o bethau fel ni, wy'n teimlo bod e'n dod, ar, dod â lot o bethau gwell mas o honna i wrth bod fi'n ymlacio digon, mae e fel pe byddech chi mewn rhyw fath o meditation, a mae hwn wedyn yn arafych wel, brain patterns chi fi'n credu, a mae'n, um, yeah, fi'n teimlo bod y lluniau fi'n uh, pinto pan fi yn gwrando ar gerddoriaeth fel ni, rhyw repetitive tap yw e, um, bod yn ei tipyn gwell gwaith na pan fi'n gwrando ar, ar y rwtch, ar y newyddion neu ar y teli, chymo? Oedych chi'n gwrando wedi neu ar gerddoriaeth wrth bod chi'n ysgrifennu neu dim ond wrth bod chi'n peinto? Uh, dim wrth bod fi'n sgrifennu, na, chos mae tueddiad y fi wedyn o fynd i rondo ar, ar y geiriau yn ytrach y canolbwyntio. Mm. Um, gan fod llond ti yma, ni'n byw ar glos ffarm, mae gormod o bethau'n tynnu sylw, byddai beth y beinydd yn ysgrifennu, chymod yn fe. So, gan amla, ar ford y gegin fan hyn, trial uh, cael drwsau, mae pob un uh, yn rhywle yn neud rhyw dwt a wedyn yym ie cellonydd yna fel arfer dim ond pan fydda i'n pinto fydda i'n yym gwrando ar gerddoriaeth fel arall mae'n tawelwch a cwpl o shouts fan hyn a fan draw i weud byddwch ddistaw.
Wel, beth nesa sy ar y gweill dych chi ar hyn o bryd? chi'n lli rhannu rhyw exclusive bach da gwrandawyr byw llyfrau, os yna gyfrol arall, a os oes e, pryd allwn ni ddisgwyl i weld e ar y silffodd llyfrau? Ie, yeah, um, ar hyn o bryd, dwi ar ganol nofel i oedolion. Um, o'n i wedi cael comisiwn pryd oedd ei gwerwch, mm, teimlo fel falle blwyddyn hanner dwy, sa'n siŵr, um, i ysgrifennu nofel i oedolion. So, y bwriad oedd byddai nofel mwy uh, positif o, a bach mwy o oleuni yndi, um, ond fi'n credu bod tueddiad a fi fy nôl lawr i'r un man. Um, so mae'n nofel eitha swmpus fi'n credu, wedi cyrraedd rhyw 45,000 o eiriau ac yn amla byddwn ni'n treol cloi pethau off ar 5,000 arall o eiriau. Ond fi'n credu mae'n cael bod ar y gweill am bum bach, uh, wedi sgwennu yn ynghyfer ar ôl pido sgrifennu am bron i flwyddyn gyda'r cyfnod clo, jyst pilyn deg ar y pethau lawr y bapur a Ges i anogaeth o ddiolch meinier i wedi ti'n gwybod bod grant y ti, ti'n gwybod beth stati, es i o gwybod god sy'n byd i fi to. So wedyn nes i ati jyst i gael y bethau fynd, jyst sgwennu unrhyw beth heb bod yn rhy hunan ddyrniadol. A ie, yeah, fe ddath rhyw syniadau a ie, yeah, mae nofel Mm, yes. Sa'n mynd rhoi gormod bant, achos um, byddai'n well i fi bod ei lawr ar bapur gynta cyn bod fi'n cymito'n unan, ond um, yeah, fi'n gobeithio fydd hi'n nofel Bydd a dylanwad pethe fel Dolores Cannon a um, llyfre a pobl wy'n gwrando arnyn nhw, achos um, mae hwnna wedi agor yn rhyged i, a wy'n gweld yn eitha soothing, um, a gobeithio fod e, bydde fe'n chymod yn, yn annog hynny mewn pobl eraill. So ie, yeah, na le ni ar hyn o bryd, ond um, yeah, gobeithio nawr gwyle hanner tymor, gewn ni loni di wneud rhywbeth, ac ail ddarllen y cwbl lot a gweld ble mae'r um, Lle ni'n straeon yn mynd, le le ma'r ch'mod cymeriad hyn a'r llall ond yym ie ma' ambell i gymeriad sai'n nabod 'to so ma' rai' fi adel e am byn bach a myn' i hwfro a gobitho falle ffinda i rhyw lais yn 'y mhen i a wedyn yym byddai off 'to. O gwych!
Diolch yn fawr iawn am rannu'ch cynllunia ar gyfar y nofel sydd ar y gweill. Wir edrych ymlaen i'w gweld ar y silffoedd. Ond mewn dim o dro gobeithio de. Cofiwch bod holl gyfrolau Heddwen Tomos ar gael i'w benthyg o'ch llyfrgell leol. Jes y pethau ym golli yna nhw ar nosweithiau gaeafol. I orffan, diolch eto i Estyn allan Llyfrgelloedd Cymru ar y cyd am ein galluogi i wneud y podlediad. Diolch i Heddwen am sgwrs hynod diddorol, a diolch i chi am wrando Gan obeithio i chi fwynhau gymaint a wnes i a Delyth! A chofiwch edrych allan am benodau eraill o'r podlediad Byw Llyfrau.